Daşary ýurtda goýberilýän ýalňyşlyklar bölüm bäş Gyýw laýyk job ne zabywayim Ona näme Pognaly. Gyýw soňuna çen diňleýänsiňä soňundan waheý şu Jahanjanyň wideosy öň çykan bolsa men şu ýalňyşlyklary goýbermezdim diýjek bolup otyrma. Daşary ýurda gelip ylgap kompýutere ýapyşmak Kompýuterden öňürti telefonyňy täzele, gowy telefon al. Şu ýalňyşlygy sen goýberäýme. Biz ýaňy podkursa gelenimizde-de mugallymlarymyz aýtdy, kompýuterden öňürti ilki gowy telefon alyň diýdi. Ondan soň kompýuter. Sebäbi bu döwürde köp zatlary telefonda-da bitirip bolýar. Meň liçkama-da köp gelýär, kompýuter almalymy, telefon almalymy ýa planşet? Ýesteswенно, birinji ýerde telefon. Meň gowy telefonym bar, maňa kompýuter nämä gerek, men pulum şeýdipjikge sogjak. Diýenleňize ýalňyşmaň ikinji ýerde gowy kompýuter alyň sebäbi sebäbi okuwa girersiňiz köp pbc etmeli word işlemeli excel işlemeli bolarsyňyz kompýuter gerek bolar her her gezek hemişe ilden sorasaňyz il beresi gelmeýär şoň üçin kompýuter ediniň baryp magazyna puluňyz beýdip sowýançaňyz lutşa kompýuter alyň ynanyň okuw gutararsyňyz Kompýuteriňiz bolmasa Wah-eý, şu Jahanjana hä diýäýmeli ekenim diýersiňiz. Şonuň üçin şu wagtdan Jahanjana hä diýiň, kompýuter alnyň özüňize. Şondan Jahanjanan maslahat, iki eliňi burnuňa sokup oturmajak bolsaň, tehnika edin. Telefon, birinji ýerde, kompýuter, nauşnik, planşet, ýene nämeler bar? Kommentariýajykda ýazyň. Ýadymdan çykdy. Özümde şu wagt hawa. Özümdäki bar zatlary näme etýän men? Ýene näme ýalňyşlyklary goýberip bolýar? Kommentarýajykda ýazyň gow. Pognaly. Daşary ýurtda goýberilýän ýalňyşlyklar şu bölüm Ene-atalar size degişli bölüm alty gow. Laýkja ne zabywaýym. Onda näme? Pognaly. Gow studentler ene-ataňyzy hökman iberiň. Ene-atalar çagalaryny daşary ýurda iberýärlerde göni adam on ýylda ýetýän zadyny olar bir aýda, ýarym ýylda ýetmelimişin. iň goýberilýän ýalňyş çagalaňyza jaň edip, Pylanyň ogla eýle, meň ogluma hiç zat oňaranok ýa meň gyzyma weýeý deregem ýok diýýäňiz-ä. Ynanyň, çagalaňyzyň nemesini gaçyrýaňyz, höwesini gaçyrýaňyz. Şu ýalňyşlyklary goýberäýmäň. Beýdýän welin, çagalar, sizem ejeňiz ýa ene-atalaňyz şeý diýse, Aýny, boldy, men-ä okajak däl, gerek däl okuwyňyz diýip, okuwyňyzy taşlap oturmaň. Bolýa, bolýa, bolýa diýiň, sögüşmäň. Sögüşseňiz ýalňyşarsyňyz. Sögüşmäň. Bolýa, bolýa diýiň, ýöne öz bileniňizi ediň. Dogry, eliňizden gelenini ediň. Ýöne özüňizi param ýyrtyp zat edip, onýalak zat etmäň. Ilki ýuwaş-ýuwaş, hytaýlar däl, emma Manlaý. Näme diýilýär, ýuwaş-ýuwaşdan ýetersiň. Howlukmanjyk ediber. Ýöne Bor diý öýdäkilere. Sögüşme. Gyz, Beý diýsem bor diýip, aýagyňy asmana tutyp ýatjak bolup oturma. Senem birazajyk hereket etmeli. Ýuwaş-ýuwaşdanam bolsa hereket etmeli. Düşündiňiz men atalar. Il bilen deňemäň çagalaňyzy. Ýuwaş-ýuwaşdan bolar. Bolmajak zat znaçit içinden gelmeýär çagaň. Studentler ýüregiňizden aýak ýalaňaç ylgap geçdim görem. Şeý diýlen, diýlensiňiz-ä. Men-ä diýilmedim ýöne. Ýöne diýlen studentleri köp eşitdim. Bir hili daşyndan özüm obidno boldum. Obidno boldy? Obidno boldy maňa. Daşary ýurtda goýberilýän ýalňyşlyklar gyýw laýk jagy ne zabywaýym näçinji bölüm ýedinji bölümmi onda näme pognaly. Öz milletine baryp ynanmaklyk uly ýalňyşlykdyr. Men öz opytymdan aýtýan Ot hytaýyň içinde diýilýärem köp adam diýilýä ýakyn dost bolup bilenok hytaý diýip menda şoňa ynandym şeýle bir ýanymda gowy gat meň bilen gowy gatnaşyp maňa hemme zada kömek edip oturan hytaý arkamda prýam başga hereket etdi özüm Ynandym gözüm bilen sebäbi men adamlary barlap görýän diňe bir zat şoňa aýtdym başga hiç kime aýtmadym şonda-da tutuldy hatça men şol adam şony eder öýtmedim şunça özüme diýýädimem ynanma ynanma ynanma diýip ýok aý şula gowy diýip geleni munä şon ýaly boldy şoň üçin öz milletine ynanmak ýalňyşlykmyka diýýän. Ýene öz ýurduň däl. Belki siziň opytyňyz başgadyr, meň opytym şonýalyk. Men häzir, menden häzir kim sorasa, Hytaý milleti nähilek diýjek, gowy millet. Ýöne ynanmaň. Şu meň ýakynym diýseňizem, şoňa çynyňyzy aýtmaň, çyn zat aýtmaň, özüňizde bolýan zatlary. Diňe gowy zatlary aýdyň, eşidesi gelýän zatlaryny aýdyň, boldy. Şu ýalňyşlygy sen goýberäýme. Hatja Özümkilerdenem boldy. Nemedeni klik eden, ikilik diýeýin-dä, edenleri boldy. Has ýakynym. No, ýene özüňki, özüňki bolýar. Ol ýöne hytaý milletiň edişi ýaly-ak, meň pikirimçe. Şu wagta çenli edilip görmedi diýeýinmi, olar birhili-ak bolýar. No, karoçe, we ponyali. Telefony hytaýa gelip almalymy ýa-da türkmenistandan alyp gaýtmalygy? Jogap berýänçä özüň bilýäň näme etmelisini. Onda näme? Pognaly! Ýagdaýyňyza bagly, ýagdaýyňyz gowumy telefony alyp gaýdyň sebäbi Pekine düşeňizde telefon size gaty gerekli bolar. Ýöne hytaýda alsaňyz hytaýyň içindäki model ulanýaňyz dogry hytaýyň içinde ýeňillikleri kän bolar telefonyň içinde. Bir minusy telefonlar türkmenistandan gymmat. Azajygam bolsa gymmat gelýändir. Ýöne eger iPhone ulanasyňyz gelse ony Hytaýa gelip satyn alyň sebäbi Hytaýda siz näçe ýyl bolmakçy prawilno ýarym ýyl bolyp yzyňyza gaýdaňyzoň problemaňyz bamy Apple Store gitýäňiz düzetdirýäňiz ýa lýuboý size içinde düşünýäler haçan satjak bolaňyzy aňsat düşer haçan Appleň telefonlarynyň çemesiniňki deň öýtýän. Meň özüm hytaýda aldym hemme telfonamam sebäbi o wagt ýagdaýymyzam ýokdy telefon almagyna zordan bir telefonla gaýtdym. Ýöne meň maslahatym alyp bilýän bolsaňyz gowja telefon alyň sebäbi bärik gelende telefonyňyz doňup başlar pesräk bolsa sebäbi skaçat etmeli programmalaryňyz kän öz ulanjak programmalaryňyzdan daşary okuwa gerekli programmalar kändir gow şondan Gowja telefon alyp aljak boluň. Ili haçan bir garaşyň şoňa çenli ylgap bir telefon alsam bolýa diýmäň. Hytaýyň haýsy şäherini okasamow ýöne men söwdada etjek diýen komentarýajyk bardy ýöne tapyp bilmedim. Şu soragyň jogabyny häzir berjek çynym aýtsam utanýan indi men maslahat bermäne aralykda bir tanyşlarym bilen gürleşip otyryn men indi maslahat beresim gelenok sebäbi könelerem tüweleme maslahat Täzelerem maslahat mollamyz köp hytaýyň içinde şoň üçin Jahan ber diýseňiz kommentariýajykda belläň berip başlaýynmy täzeden sebäbi üns berseňiz haçandan bäri beremok. Onda näme pognaly. Hemme zat etjek söwdaňa bagly. Dogry uly şäherlerde wazmožnost kän. Pekin. Şo taýdada söwda etýärler. Şanhaýa gelibilýäňiz. Ýibu gapdaljygymyzda. Hangžou. Oňam gapdalyna Iwo. Ýene näme bar gapdalyna Iwoň haýsy şäherler bar bilemok şol ikisini bilýän. Guangzhouwa gidip bilýäňiz Guangzhouda okaň Şenžende okaň. Şo taraplarda söwdada edip bilýäňiz. Ýene haýsy şäherlerde etýärler? Çžangçžou. Hmmm köp ýerler bar, ýöne edil hemmesini çynym aýdaýyn, bilemok, ony barlap görmeli bolýaňyz. Esasy şu uly üç-dört şäheri bilýän. Ýöne köp studentlere hem arzan şäher gerek, hem pul çykarmaly däl, hem köp pul gazanmaly. Ony ýaly hezillik ýok goşjam. Uly şäherde ýaşajak bolsaň, pulam çykarmaly bolýaňyz. Birinji başdaky beren soragym ýadyňdamy? Kommentariýajykda belläň. Başlaýyn men. Käwagt pikirlenýän. Okuw barada-da çykaramok indi, maslahatam beremok. Bir üýtgeşik zatlar bilsem, aýtjak bolýan. Täzeden başlaýynmy? Kellämde bar pikirler. Kommentariýajykda ýazaň. Size Hytaýdaky iň kyn günlemiň birini aýdyp bereýin. Onda näme pognaly laýk jaga ne zabywaýym. Käbirler ýaly aglap eňräba aýdyp bilemok. Daže öňümden bir wideo çykdy bir erkek adam aglaýa men düşünmedim. Gyzlar mert eken diýdirdi. Iki müň on sekizinji ýylyň ýa gyşy ýa ýazynda elimde pulum ýok. Kitap almana pulum ýok. Daže içskeýe ekzamene girip barýan pulum ýok. I o bolmanda kartymy o zatdan galdyrýan. Bankomatyň içinde galdyrýan. A bärde ilki puluň almaly, soň kartyň almaly. Ili şon ýalymy, naborotmy, ýadyma düşenok. Karoçe, olam otuz sekuntdan soň yzyna iýýän eken. Ertesi kartymy gözleýän, kartymy tapamok. Gitdim polisiýa gitdim, oňa gitdim, muňa gitdim, hiç kim jogap berenok. Mugallymlaram kömek etmedi. Meň jübimde diňe iki ýüz ýuanym bar. Birnäçe wagtlap maňa hiç kim habar-hatyr etmedi kartymdan, imin pulum ýok. I şo wagdy yza diýýädim, gaýnan tüwýädim. Hiç kim aýdamok. Gaýnan tüwýen başga pulum ýok. Häzir şony başga zat, gaýnan tüwim birmi iki ýuandy. Başga zat iýsem, neme etýä? Näme şoň ady, pulum ýetmeýä. Şo wagt bir gyzdanam alypdym, ýüz ýuanmy. Kitap üçin pul aldymy, ýok, kitaby bi bir kursaşymdan sorapdym, bermedi maňa. Ýazylan kitabynam bermedi. Şon ýaly adamlaram bar. Hatda ýakyn görýärdim şol adamlary. Şu wagt ýatlaýan, Şo zatlardan geçmelidir. Prostoý ak gaýnadylan tüwi bir ýuan iýýä, bir ýuan, e, iki ýuan, aý, bir ýuan ura şäherdem. Bir ýuana şony iýýädim. Ýaman erbet horlanypdym. Şon ýaly günlerem boldy. Sizde-de boldumy şon ýaly gaýnan tüwi, duzsuz, tagamsyz, prostoý tüwi bilen geç gördümi günüňiz?